Pennad-kaoz a-zhun, ur reportaj hir e brezhoneg skignet bep Sun war RKB.

Deus ar c'hlañvioù ha deus ar girjer war-dro hanter-kant a dud oa bet bodet e Kallag d'ar sadorn per warn-ugent a viz C'hrevreur gant klañvioù. Da vont d'ober ar strollad-se e oan unanet meur a strollad deus a vro e daou vil daou warn-ugent. Divennerien an Argoad deus Kallag, Zanveg, Speiz, Sant-Nikolaz, Berrien pe c'hoazh deus Bro-Leon. E penn-kentañ miz C'hrevreur deja oa bet aozet un dewezh war sujed, war ar sujed just war e zannigouden gante. Dalc'het e vez da zispenn kleñioù a girjer e peblec'h er vro. Distruj o gret euh, mez al lezenn gant un nebeud hiniennoù alies hervez tud ar strollad a c'houlenn ur moratouar war an disk ar kleñioù. Guillaume Courbe, veterinaire e kanton Kalak, Ne va kontet dit petra oa kaoz oa bet pedet tud ar strollad klañvioù da zont da Gallag en deiz-se. An de Bourg en goud, ba, an Barbourg, tre naoz ar CMB, hefen bet bet rasen zo raha, ha goud hefen ba ar blasen, ha tefen dre an osteleri ba les marronniers, ha goud hem treuzk ti an archerien a war hen kalanel quoi. Ne oan tu kleier ebet dizalc'het tout ar girdi. Goude ho moain ez on goude ho moain ez on da da welet lemel int libistr da an dour, ar stêrioù, parce que treuzket Kernormand. Me gade em efe deuet ar peizanted da welet ar moain zo dedans, pemzek eo 'zo oant deuet oant deuet da Ba Zornigoden, ma lec'h dezhe dont ganti ha da gaozeal an tamm, met n'int ket deut. Moen zot, moen zot gaozeal. Hein? Tud...
Uh, tud ar GIA, FNSEA GIA, FNSEA, CR. Un tamm goude oa un tropad labourerien-douar benn a fin da ziskouel sioul o enebiezh en o mesk e oa ur saver saout-laezh deus Plougonveur. C'hoant eus me gouzout petra zo quoi. De dout o wel quoi. Ya, da dout o wel. Ha de selaou. Ya, selaou ha vit kompren petra zo. Ha te zo te hanve mat te hanve mat ar jeu puilhurout ya, labour ya, an douar. Ya. Pe petra sell feus-te war war ar gierjer. War c'hlanioù zo an dra a lak al labour dve diez oizou pe tamant ah, e, e kavez e un dra important mirene. Ja, ja, mais reve mirene.

Dispenn girjer a-wezhioù 'blam te he beret dit a-wezhioù. Netra anezhi.
Memes diskar. Ah, diskar. 'Blam dit te vrasañ tamm bien. Bah ya, ya, ya.
Graet 'meus. Mais bon, elle fait du voile, quoi. Ja.
Soñj ket dit e vo un den bennak ket amañ war-dro Kalak dispennet kalz muioc'h girzhoù a vo well o blenenn Ah non, non, non, se vo graet amañ. Blammet am zo loened, o sekteur zo hon bro gant loened. Pe vez loened VM kad ah,
ret girji evit loened. Pe welez un température Vel, vel, vel e renk, vel de groer quoi. Euh, ret vel Alors, loin, gant gir. Quand on dislo.
Talvoudus bras eo ar c'harzhaouek evit ar vev liestet hag enep direizhamant an hin. Met koustus eo ober war he zro ha pouezañ ra ar c'houst-se war ur rumm tud hepken koulz lâret war al labourerien douar. Juliette Cabaço-Roger deus ar media dizalc'h Splann a lar hiroc'h demp war an enklask a oa bet embannet gante war ar c'hlañvioù e fin miz C'hwevrer daou vil pevar-ugent. Ur sujet da bouez euh, evidomp rak euh, ni zo meur a hini o chom war ar maezioù hag, euh, hag e vez gwelet tro-dro deomp kleuzioù uh, kircher o vont divarvel. Hag uh, gwir eo pa kroger da, da furchal un tamm evarzh eus uh, petra zo droad peget d'ober ha perak vez diskaret ar c'hleuchoù e dedennus-kaer ar sujed. Ar pezh n'eus lakaet ac'hanon da da vont da enklaskiñ war-se ivez eo er fin e vez anavezet mat e Breizh ar remembrement hag an dud a soñj dezhañ e echu. Hag ne vez ket ken neuze kement-se diskarget kleuzioù. Hag ar gwirionez eo ema c'hoazh ar mañ-mañ o vont d'un doare bennak e lec'hioù e-lec'h ma ne oa ket bet kement-se a kleuzioù diskaret e bloavezhioù dek ha tri-ugent. Ya, pezh a lârit 'barzh an enklask, benn ar fin er bloavezhioù zo tont hag Emañ an traoù o c'hoarvezout dirak hon daoulagad. Dremm ar vro zo zo zo cheñch hag zo vont da cheñch penn-da-benn c'hoazh er bloavezhioù zo tont quoi. Ya, da vat.
Goude n'eo ket n'eo ket ar memes tra e Breizh a-bezh. Pa vez sellet da skouer deus lec'hioù tro-dro Loudia pe Meurme n'eus ket gouez tost ebet ken. Met ar re hon eus graet ur gartenn just a-walc'h war e e Bro-Dreger ha su Bro-Dreger. Ha se zo lec'hioù e-lec'h ma vez deus kleuzioù e-leizh c'hoazh. Met mont a raio war vrasat euh, penaos an tiez-feurm hag an atanchoù hag euh, an dud zo vont war e leve ha n'eus ket euh, tu diabank da kemer an tiez-feurm ha neuze ez aio war vrasat, war vrasat hag pa vez braset an ti-feurm e vez diskaret Kleujoù. E vez braset ar parkeier ha diskaret klañvoù. Setu.
Kaozeal a rit deus ar c'hlañvoù, deus ar girjer hag a zo gavti ur seurt arouez deus un enebiezh a c'hall bezañ taolennet alies etre Al labourerien-douar, an ekologourien ur sell un tamm simpl marteze. Barzh an enklask just-war e vez displeget penaos da gentañ n'eo ket un dra kennerzhet-se evit al labourerien-douar derc'hel net kempenn ar girjer peogwir ne vent ket sikourret kalz, penn ar fin. Ya, ret eo kaout ur c'hoant bras da virout ar girjer rak gwir eo pa vezer da-unan ba un ti-feurm gant me oar-me peseurt pet devezarat da gempenn, pa vez kleuzioù kircher gouez e-kreiz e zezdalv labour, labour kempenn, arc'hant, amzer hag erfin mankout a ra tud d'ober ivez. Al labourerien-douar a zo nebeutoc'h-nebeutañ hag neuze penaos ar c'hilometrajoù a gircher a zo da gempenn evit pep hini zo vont war vrasad. Ya, benn-ha-fin evit al labourerien-douar e veint gwelet vel un dalc'h kentoc'h evit un dra a zigas un dra bennak dezhe benn-ha-fin. Ba se zo hervez yezelañ al labourerien-douar, bez' eus tud a bep sort Bez' eus tud a labour start just a-walc'h evit mirout ar c'hleuzioù hag rak e vez digaset un dra bennak d'o vicher. Ha ret eo lâr memestra ar c'hleuzioù hag ar gircher hag ar gwez a zigas un dra evit al labour-douar a-fed dour, a-fed lies beufseurted hag a-fed penaos mirout eus an avel pe meur a me. Met gwir eo, evit, evit lod ez ezo un, un dra da skarzhañ rak e kemer plas, rak e vez delioù o, o, kouezhañ war al legumaj da skouer hag seurt trok. O vreinañ hag a zigas togoù-tousigi. Setu, ha c'hoazh hon eus bet skouerioù memes gant ar bio. da skouer ul labourer-douar a zo gounid spinach. Ma vez deus un delienn gwez derv, da skouer, barzh ar spinach, e vez, e vez lakaet pep tra, fin kollet vez pep tra. Ne, ne vez ket kemeret ken gant ar stalioù ma vez deus ur un delienn ha n'eo ket spinach. Neuze setu petra ober. Bah, skarzhañ ar gwez, ne vo ket kudenn ken, quoi.

Sell aze danvez-enklask diwezhañ Splann! Sellet deus kazetennerien-ezed ar media dizalc'h ha dostoc'h deus an traoù. Desañ kinnig ur sell klok war ur sujed a-vremañ. Talvoudus-bras eo ar c'harzhaoueg evit pezh ar vev liested hag enep direizhamant an hin. Met koustus eo ober war he zro ha pouezañ ra ar c'houst-se war ur rummad tud hepken koulz lâret. war al labourerien-douar. Ha daoust ha reolennoù ha lezennoù a raio ar fallaad stad ar girjer er vro, Juliette Cabasso-Roger deus Splann devoa lâret hiroc'h demp war an enklask bet embannet e fin miz C'hwevrer. Un enklask anvet Bocage la fin d'un paysage gant Yann-Malo Kerbrat ha Nolwenn Weiler hag a zo da lenn e galleg hag e brezhoneg war splann.org. Penaos e vez euh, e vez sikouret tamm-pe-damm a- al labourerien-douar de, de, hag a zo intereset gant euh, ar fed euh, derc'hennet euh, euh, hag euh, kempenn a- ar girjer aze zo euh, vez komzet deus euh, ar politikerezh euh, labour-douar a live en Europe. euh, se zo an dra, an dra gentañ benn ar fin. Ya, ar PAK neuze, ya, euh, roet 'vez euh, nebeut euroioù euh, evit euh, pep kilometr a Girjer. Euh, neuze un nebeud arc'hant vez, vez roet evit se. Hag euh, da c'houde ma peus c'hoant kaout muioc'h hag erfin ne vez ket, n'eo ket kalz, meus ket ar chiffre, mais da'm soñj eo 6 euro evit ur gilometr, ar pezh a n'eo ket kalz. Mod eus c'hoant a labourer en douar euh, kaout sikour ouzhpenn e dav sevel teuliadoù euh, spontus hag fin redek bezañ mennet-tre evit kaout sikour Hag a ran ouzhpenn. Hag pe pezh euh, vez displeget ganeoc'h ba, ba enklask, gwir zo ur sakre euh, meskaj reolennoù paperachoù evit pe sell euh, bon, pa vez, pa vez c'hoant de, de ziskar ur c'hlañ, met ivez de, de, de gempenn anezhañ benn a fin. Ya, gwir eo tost esor diskar, euh, diskar ur c'hlañ da eget, euh, eget kempenn, euh, kempenn anezhañ. Hag euh, Meur a doareoù zo d'ober, met er fin, droed o deus a labourerien-douar da skarzhañ ur c'hleuz gant ma vez uh, kompañset, vez lâret. Ar pezh a dalv, skarzhet vez un hag e vez graet un all e-kichen pe fin, en ul lec'h all. Met uh, se, uh, diskouez a reomp mat en enklask n'eo ket, n'eo ket ur... Uh, fin, ne vez ket pareet ar gudenn gant-se, rak n'eus ket tu keñveriañ uh, gwez a zo marteze kant bloaz gant uh, un tamm douar a vo lakaet hag uh, gwez uh, yaouank. Hag un nebeud plantennoù Setu. zo daoulakouz. dreist-holl pa ne vez ket graet war-dro ar, ar, ar gwez vez plantet war c'hleuioù nevez, uh, d'an vrasañ a varv hag euh, bon, e gant al labourer-douar vo lâret ah ben me meus plantet mais e egurunez vo ket vo ket deus euh, ur ur garzh ken just a-walc'h Ya, ur euh, pezh programm zo euh, bleniet gant ar rannvro, Breizh Bocage, a just war euh, PVZ deus a chifrou, euh, e kempouez a-walc'h an niver a gilometradoù. Met benefin, pezh a lârit 'ba 'n enklask, Juliette, kalite ar c'harzhaoueg dre dre vras, ar bokaj, a zo o vont da traoù penn-da-benn benefin pa vez sellet deus penaos eo ar girjer hudu-un-dé na ken traoù war an tu-mañ tamm ebet. Nann, just a-walc'h, abalamour da seurt traoù da vezañ aotret ar fed da diskarañ Kleujou a zo bev-tre hag pinvidik-tre a-fed evit an natur ha erleriet gant traoù a n'int ket a galite. Neuze ya, a-fed sifroù, a-fed kilometrajou eo tampet omp stabil an traoù adalek daou vil ugent, met a-fed kalite e vez kollet e-leizh ya. Hag euh, bah, gant ar rannvro, just a-walc'h, eo bet euh, lakaet e plas euh, Breizh-Bokaj. Ar programm a vez neuze evit ar hantaouiñ uh, ar plantañ gwez. Uh, Met se zo evit plantañ kleujoù a kircher nevez. N'eo sañset n'eo ket da vezañ implijet pa, pa n'eus c'hoant unan bennak skarzhañ un ha plantañ unan all. Ha he, uh, ma, ma lenner an enklask e, e gweler ez eus a-wechoù meskachoù etre an traoù, mais sañset euh, breizh-bokaj a zo evit plantañ kleujoù ha kirchar nevez. Gahe an enklask hon eus aterset ur bern euh, penaos tud war an dachenn a zo euh, teknisien euh, bokaj, neuze a zo ur post resis a-fed melestradur, hag a zo e karg deus, deus ar hircher. Hag Hervez bez' eus re a soñj dezho, bon, n'eo ket ret sañset an arc'hant evit sikour da da skarzhañ ur c'hleuz evit lakaat unan all, met ma vez graet se en doare da vont barzh an ti-feurm, da gaozeal gant al labourer-douar, marteze, bon, e vo skarzhet ur c'harzh, met e vo plantet tri da c'houde. A-drugarez d'ar programm breizhbokaj neuze, bez' eus reoù a lâr se zo. a c'hall bezañ efedus rak un doare da memes tra bezañ ivez fin gouzout petra zo skarzhet ha klask pareañ an traoù hag bez eus reoù all a lar ba non arabat arc'hantaouiñ uh, an distruj neuze Ya, ker benefini a, gudene evit an, an deknisianed-se e goût a pezh a c'hoarvez ne, ne vez ket gouvet ordin pe vez diskarad kleñioù Vit bep seurt abegoù, met a-wezhioù zo moaien dor ivez zo teknikoù da zispenn ur c'hlañv, ur c'harzh tamm-ha-tamm met ne vefe lakaet se war-wel benn ar fin. Ya, met an deknisianed a zo lakaet diaes rak just a-walc'h deus an tu ivez ha deus ar c'hleuchoù a zo skarzhet d'un doare lezenn, barzh al lezenn ha neuze e vez graet un disklêriadur evit d'an DDTM pe meur a me. ha c'hoazh ar sifroù-se ne vez ket roet d'an dud a labour war an dachenn. Neuze euh, zo un dra n'en eus ket, fin, n'eo ket n'eus ket bet respont ebet deus ar stad euh, evit euh, an dra-se. Ha deus un tu all a zo bah, tout ar pezh a ne vez ket gwelet neuze ar re a, a skarzh le joù, mez lezenn, ha neuze meur a doare zo d'ober. Vel peus lâret tu zo skarzhañ un nebeut metradoù bep bloaz. Hag neuze, gant ma vez da skouer gant ar PAC, ar politikerezh Europa, vez kemeret skeudennoù deus an oabl hag keñveriet vez bloaz da vloaz. Ha neuze, erfin ne vez ket merzet e za diwar wel ur c'hleub rak ne vez ket keñveriet ur skeudenn deus dek vloaz zo gant bremañ. Neuze, tamm-ha-tamm, e za diwar wel ha den ebet n'hallarni tra. Pe da skouer, n'eo ket Just a-walc'h n'eo ket memestra kaout euh, ur garzh hag euh, euh, un nebeud gwez. ur garzh a zo sañset, gwez a zo, met bez' eus... euh, Kelve zo euh, kreiztre euh, gwez brasoc'h euh, kistin euh, derv. euh. Setu.
Hag euh, neuze, euh, an doare eo da, da skarzhañ ar c'hleuchoù e vi- euh, fin, kircher hep ma vefe gwelet, e tamm ha tamm skarzhañ tout an traoù bihanoc'h a zo dindan ar gwez, ha tamm ha tamm e teu da vezañ gwez en ul linenn. Aze ne vez ket ken graet eus ur garzh dioutañ, neuze zo moaien troc'hañ.

komz a rit e-barzh an enklask deus euh, ar fet d'impliout euh, ar c'hoad a zo war ar c'hlañioù euh, de produiñ energiezh, mais la fin de, de, de, de nomdomañ da skouer e komzin un tamm de skouer euh, Plouaret. Gall a rafes lâret hirordem war euh, skouer Plouaret ha merez Plouaret ha ni bras Denis o, o kemer ar gaoz un tamm ba enklask. Ya, ba se zo unan eus an diskoulmou a, zo lakaet e plas evit mirout ar c'hleuchou. Ha neuze, rei neuze un dalvoudegezh d'ar gwez o ba ar c'hleuchou a fed Bremañ aze emaomp o kojal ahont evit da labourer en douar. Ha neuze e Ploared hag a zo bet lakaet e plas un dra vez anvet Bokagenez hag a zo unan eus al lec'hioù nemetañ e Frañs e-lec'h ma zo bet lakaet e plas seurt programmoù. Hag se a dalv neuze ar, ar gumun a, a vo o implijout koad ar c'hleuzioù ha neuze a zo troc'het d'un doare poellek ha ne vez ket troc'het ar gwez a-bezh da skouer hag a setu un doare... Euh, ah, divaret e vein, vein ket euh, rasket gant al lamier, petra gwisek. Setu. Ha neuze, miret e ve ar c'hleur, me a tapet ve koat, hag ar c'hoate ve gwerzet evit mont ba, ba tomerechou ar gumun, evit savadurioù publik pe meur me. Se zo un dra eploret a za matre hag gure on eus bet teknisianou o lar E brav klañjoù ar gumun rak e vezont troc'het mat, graet e vez mat war o dro rak se zo un dra a zigaso ahont ha talvoudegezh war-lerc'h. Ha bez' zo un dra a gaozit diwar e benn 'ba'n enklask a zo interesant avat e peseurt c'hoarved e daou vil pemzek. Ar reolennoù evit pezh sell just war diskar dispenn klañjoù girjer a zo cheñchet a live an Europ. Hag pezh en deus digaset efezoù fall benn e fin. Ya, se zo un istor euh, n'eo ket nevez an afer. Euh, gouezet vez hag euh, bez bet studiadennoù o, o la an dra-se. Mais gure, neuze daou vil pevarzek, daou vil pemzek zo bet chanchet ar PAC, ar politikerezh Europa. Hag uh, bez erfin zo bet ur gudenn kenti. Hag e bet chanchet ar reolennoù ha n'eo ket bet displeget mat Petra zo bet c'hoarvezet? Neuze, euh, lâret zo bet euh, ha ne vefe ket ken deus euh, surface agricole ar hircha. Ha neuze, graet e gouzout ar pak a ve, fin, rei a ra arc'hant hervez an niver a devezarat mm, zo gant pep hini. Neuze, pa zo bet klevet an dra-se, a labour en doar o de jonjet, ah ba, ma vez tennet ar c'hleujou deus euh, penaos ar jedaden-se, e kolin euh, yalc'hajou e Colin Arhant, abalamour meus, meus goueva ar madachenn. Hag euh, se ne oa ket gwir tamm ebet, met er fin eo bet... Fin, setu, displeget fall ha se zo ar pezh zo bet komprenet war an dachenn, ar arguanez se ne oa ket ken deus surface agricole, me memestra oa tu euh, ouzhpennañ ar gweb ar jedadenn evit kaout ar yalc'hajo. setu ez zo ur skouer deus ar memes oan ket bar memes kombot met se neus lakaet an dud de benfolli tan bien ha de de ziskar kalz kalz kalz ar girji ya rak ouzhpenn se sañset e oa ar pak se da virout gwelloc'h ar c'hleujoù se zo ar pep gwellañ quoi neuze deus un tu ez zo bet lâret ar c'hleujoù ne vin ket ken deus uh, surface agricole mais deus un tu all uh, arabat eo skarzhat anezhe rak eo dav mirout ar c'hleujoù neuze petra zo bet c'hoarvez a laboure en doa o deus soñjet ba ret eo din skarzhañ ar leujoù buan a-raok ma vefe euh, deus ar pak nevez e daou vil pemzek evit ma ne vefen ket renablet ar leujoù mod all ne c'hallin ket skarzhañ anezhe mui morse quoi. Ha setu aze zo bet euh, neuze studiadennoù o lar. N'ouzomp ket pet kilometrajoù a leujoù zo bet kollet etre daou vil pem, fin pevarzek pemzek, mais ez zo bet ur sapre istor hag euh, kollet zo bet euh, kalzik quoi. Hag un dra diwezhañ a zo barzh an enklask kaozeet eus ar fibr e Breizh. N'eo ket bet un dra gwall vat evit ar c'hlanvioù, evit ar gwez. An traoù zo bet graet re vuan alies benn ar fin. Hag e memes tra darn zo bet spontet ha n'en soñjal n'ur soñjal bon. Kuit e vefe ur bar bennaket o kouezhañ war an orjalenn, welloc'h eo dit Allez, euh, troc'h angoue tout hag euh, ha kuit da get problemoù setu zo eo bet euh, zo bet un tamm un drasti war war ar girja. E ya rak euh, se zo pouezus da larie n'eo ket al labourerien-douar hepken a zo skarzhañ le jou hag euh, ba, pa vez da skouer savet tiez pe euh, traoù euh, fin euh, savadurioù e-leizh e vez meur da wech diskaret euh, kleujoù hag ar fibr a zo unan anezhe ne vezont ket diskaret penn-da-benn, met euh, gwir eo, sañset e vez lâret gant, gant ar re o staliañ ar fibr. E daou e vefe kempennet mat ar gwer, hag pep tra an orjalenn a zo ba an aer, hag e kizik kenañ. Neuze ma kouezh un dra bennak warnañ, e kerkenañ evit adkempenn ha tout. Ha neuze Sañset eo da bep hini da gempenn ar gwez a zo war e dachenn. Met ar pezh a dalv eo gant ar gumunioù pa zo bet ruet ar fibr, kaset zo bet posteloù d'an holl Ola, ret eo deoc'h troc'hañ ho kleuzioù, ret eo vefe kempennet mat pep tra evit ma tremenfe ar fibr. Hag evit ar re n'o deus ket graet eo bet kaset mekanikoù da droañ. Ha meur da wech, graet eo bet fall-kenañ an traoù hag a-wechoù memes skarzhet ar c'hleuz evit lar bon ne meus ket c'hoant kudennoù neuze bon, tennet, tennet vo pep tra hag euh, reoù all a zo bet euh, fin ret eo gouzout pa, pa vez troc'het euh, euh, euh, ur garzh hervez penaos vez graet e ne vo ket ne vo ket fin marvet vo pep tra da c'houde quoi ma, ma ne vez ket graet mat e ne servij ket da van Hag ar pezh zo bet a zo dedennus hag euh, a zo marteze soñj din euh, diaes da gompren d'an holl et euh, Ar c'hleuzioù a zo pouezus evit an holl. Se zo ar c'hleuzioù zo pouezus evit an endro, evit ar penaos cheñchamant an hin. Se zo un dra, un alc'houez a zo pouezus-kenañ hag n'eo ket just e vefe da labourerien-douar o-unan ober war e dro. Neuze, ar pezh a ziskouez mat an enklask eo erfin perak ne vez ket soñjet d'un doare hollekoc'h, perak ne vez ket, meoc'h-me zo lâr forzh petra, met perak ne vez ket graet war-dro ar c'hleuzioù gant ar gumunioù pe gant an departamantoù pe meoc'h-me, pe perak ne vez ket muioc'h a sikourioù pe fin meur a dra a vefe da lakaat e plas evit klask gwellaat an traoù hag n'eo ket nemet lâr arabat diskarañ ha Deoc'h da welet penaos en em zimerder quoi. Perak pas kavout un doare da, da virout anezhe a vefe mat evit an holl. Hag euh, a sikourfe a labour en douar a, en, o, en o labour hag euh, ba, d'en tu all euh, mirout ar gwez evit buhez an holl quoi.

War-dro hanter-kant a dud a oa bet bodet e Kallag d'ar sadorn pevar-ugent a viz C'hwevrer gant ar strollad Klañvioù hag a voda o bern difennerien deus an argoad un tamm partout ba'r vro, tud deus Kallag, deus Speied, deus Berrien pe c'hoazh deus Bro-Leon. Dalc'het vez da zispenn klañvioù ha girjer e pep lec'h er vro. Distrujoù graet mezlezenn gant un nebeud hiniennoù alies. hervez tud ar strollad hag a c'houlenn ur mor a touar war an diskar klañvioù. Dem kreiz ergelc'h an dibunadeg a oa bet en dese. La salle Saint-Jean, du coup Ouais. Et on peut dire qu'à la classe de... Ah ouais

Kantoù les pauvres Lardi a ran a zo un toullad labourerien-douar zo anvodet ivez e-kichen ar vodadeg tal an ti-kêr. Ar santimant-so zo ur sort enebiezh a-etre deus un tu labourerien-douar hag hag a zispennfe klañvioù forzh pegement marteze war anklet hag deus un tu all tud hag a zo klask tamm pe damm difenn an traoù penaos emañ an traoù ba'r vro amañ. Eh ben, euh, n'ouzon ket, Blanc, matre, int deuet evit gouzout muioc'h petra, petra a son- a soñjomp, quoi. Hag euh, plij a rafe dimp mont e darempredoù ganto ha komz un tammig deus, euh, ben, deus ar pezh zo bet lâret euh, bremaik gant, euh, gant, gant Jean-François. Ni n'omp ket a- a-enep ar peizanted, evel-just, mais... Erwan Puandre deus Klañv-Speiz. Stourmañ a reomp evit un doare D'ober war-dro an douaroù, an doare dija da penaos da welout ar peisanted o klask bevañ deus o labour ha tout ha tout. N'eo ket nemet, n'on ket nemet paotred ar broioù, mont a ran un tammig pelloc'h war penaos ar prezegenn kwa, met n'ouzon ket. D'am soñj ar re zo deuet dija, zo deuet 'vit, d'am soñj klask kompren perak emañ amañ ivez.
n'eo ket tout al labourerien-douar a ra forzh petra benn ar fin a zispenn klañvioù marteze a-wezhioù betek re. Ober ennon e pep parrez a-bouez daou vloaz forzh penaos hon eus remerket un dra e pep parrez forzh penaos bezo pevar pe tri, hag e-touez ar re pinvidikañ ouzhpenn, hag a ra forzh petra. Setu, hag ar re all, ma foi, nann, o deus doujañs evit an endro ha tout ha tout, met nann, bewech an dra-se, tri pe per, hag an dra-se zo trawalc'h evit saotrañ tout, tout ur gumun, hein. Blam euh, diskouezet goude evel ur skouer un tamm. Ha ben hein, hein eus graet an dra-se. Posibl eo ober an dra-se. Oh ben, ober a ran heñvel memes tra. Memes pa, pa vez difennet an traoù, hein. difennet eo distruj euh, kleuzioù forzh penaos. Mais n'eus euh, den ebet de les DDTM, pe kambre euh, labour un douer, vit de mont var an dachen, vit de, vit de penaos euh, constatier an traoù, quoi. A vechou e c'hell c'hoarvezout. Mais euh, non. Euh... Pezh gwalier ar vered n'int ket gwall domm alies de, de vont war an dachenn mateze de, euh, de welet sell ar zo bet dispennet un euh, mes lezenn euh, alies e vez kavet euh, mesk ar meret a zo kalz laboureien douar ivez mateze Ben, ya, forzh penaos, ur wech distrujet e distrujet, hein. Ur c'hallaouez e c'heller mont war-gil hag adsevel ar c'hleunioù. Hag eo ba Sant Nicolas du Pelem là bet zo bet sapre-reuz là mab ur maer, peizanted an daou, noa skarzhet kleuzioù ya, kleuzioù met ivez un chout don, un chout treuz. Distrujet eo bet ar c'hleunioù, distrujet eo bet penaos an achout don, an achout treuz. Bon, ed eo rebel ar wech-mañ quoi. Ar wech-se e oa aet rebel an traoù a-benn ar fin ar mab hag an aotrounez a-benn ar fin o doa ranket adsevel traoù kwa. Mais bon, ral a wech e... Ral a wech e veze kastizet an dud. Ya, ya, ya.
Bon, ral a wech e ya ken pell an traoù ivez. Ba Sant-Nicolas, là, a oa aet. Mais bon, Posibl eo kwa. Posibl eo hag euh, bon ben an dilennidi euh, a oar traoù met ne felle ket dezho euh, ben lar ben an euh, arabat ober an dra-se petra an dra pe gwareziñ ar c'hleuioù ha gwareziñ an endro gant euh, euh, dre sikour ar plu blam euh, posibl eo euh, lakaet plas kalz traoù gant ar plu mais bon euh, Ya, re, euh, pezh a vez goulet ganeoc'h marteze e vefe euh, benn fin ba pep euh, pe élu, pep plus euh, votet gant pep kumun e vefe euh, gwarezet ar, ar girjer? Ya, posibl Ya, ya, deuet e oa e Bassani Koudem an devez all là, kuzulierez meur euh, Penn-ar-Bed, ha hi doa gwarezet ar c'hleulioù ba, ba re c'harez ba, ba nevez. Hag displegit e oa met propik penaos ober an traoù ha tout. Ben, an doare, penaos he doa graet an dra-se. Hag ur skouer dreist e oa posibl eo. Hag tout asambles quoi. Lakaet he doa tro-dro d'an war-dro an daol. Ben, penaos an annezidi, ar peizanted, an dilennidi, enfin bon, tout an dud benn ar fin. Ha posibl eo bet mont da wekaat ar youl ha pas kaout aon. Se vez graet ba, ba, ba, ba nebeut mat a baroujoù memes tra pe, pe, petamant e ral, ral-tre
Ral. Ral a-walc'h.
Petra vefe moain d'or c'hoazh marteze ur goulenn diwezhañ evit, evit euh, euh, gwelaat an traoù Votet e oa bet ben, lakaomp labouret kalz war an dra-se, les mesures compensatoires là, européennes evit sikour, sikour evit broud ar peisanted ben... A ziven an endro tamm pe damm. Hag an dra-se oa bet, kresket oa bet ar sammad, hag kresket oa bet ur wech ouzhpenn là, un nebeud devezhioù zo. Mais bon, n'eo ket tout reiñ arc'hant, quoi. Dav eo dija, Euh, non pas touche deus ar pezh euh, a zo dija kwa. Vo ket roet arc'hant vit distruj. Roet e vo arc'hant vit adsevel traoù, vit euh, mirout traoù, mais euh, bon, ar pezh a velomp hirio là e, e, e forzh petra quoi. E skarzhañ, distrujañ. Non, euh, ket ezhomm arc'hant vit, vit ober traoù e Montse. Il y a déjà 10 fenêtres PSO hag euh, Hag a zo en ur stad fall a-walc'h, met e fin ar, Ya, ya. ar virgère bar, bar, bar vro a zo euh, en ur stad fall a-walc'h, memes tra quoi. Ya. Hag ivez, euh, ben, euh, toujours a klas lakaat an dra-se euh, war wel ivez, e ben, penaos euh, e skolioù euh, labourerien douar, N'ouzh forzh pere, hein, euh, ober meur a hini, hein. Ben, matrez, euh, kelenn danvezioù euh, war an emdro, quoi. N'eo ket tout, euh, allez, kelenn, allez, euh, traoù war an traktourien, war ar bounidoù, war... Ah, mais... euh, a bep seurt traoù, mais ivez war an emdro. Blam, euh, dipoent, n'eus nitra. N'eus nitra, n'eus danvez ebet war, war an natur e-barzh ar skolioù-se. Pe nebeut a dra, quoi. Pelec'h omp amañ, Guy, ha petra zo dirak an daoulagad? Ben, omp, bon, o feurm daou c'hant dezert zo bet prenet gant tud Bro-Leon, ha da taoliñ deus sizhun gantañ ha Komana, ha n'int desidet da lakaat lin. Lin, pezh lor dilhet ma fason, pas evit hor velvelerien gallek tourto lin, a zo mall hardivi ar moc'h, hein, da- peger zo, euh, bon, n'an ket ar chimie bremañ, mais enfin, Tro- kalz tro- traoù vat zo a, barzh. a dremena deus a, deus a, deus a boued ba'r moc'h, hein. Ha se euh, a ta da, da gerc'hat or ho pe moc'h gant, gant tourtolin evit kehend-all. Nann, euh, amp en desit d'ur se ha n'en n'en, euh, n'en labeet euh, euh, Roundup d'an eta da- an douar, met gwelrez mat, ha mat pa vez an dour, ha mat ma ta ma raglo hei en dour dustu treusket traoù. Ya, pouez traoù zo gant ar park. Ha n'eus mann evit ar parking quoi. Ah, hain da lakaat da lakaat lin, mais euh, ba, ba miz meurzh euh, euh, rog... lin vez hadet pegoulz Tre miz, tre hanter miz meurzh ha hanter miz ebrel. Met amann-vell zoar zo bet eo bet dizalc'het deja ar c'harzh zoar. Met chom a ra an tamm memestra. Met an hent chom a-n dour ma fesont ba ba zo vat ba ar ba ar bodet o bodet hein un basin en galleg aze hon zo o bodet bihan ma fesont mikrobasin ha a-hend-all ma vel eus ket ma vel eus ket koaj o met gwechall 'lec'h girji ar c'harzh

En galleg la, la e bokajer, hein, pe... ur c'hlañv gant gwe warnañ. Voilà, amañ. Mirallouzoù dre glañv. Distaget. Aze eo bet bet rasket ar c'helvi, met se n'eo ket mezlizn gav. Peseurt bet graet amañ

tostez, tostez en ti, hein, tostez a feurm. Se zo mermout, o vije graet den ebetei da c'hoelas, hein. Me a int bet zouet an tamm, kar bet zo tud ba manifestadeg, hein. Me prest oa int da, prest oa int da skeuilh, hein. Der n'int pellgomzet da maer da maer bin Kallag ha Jean-Yves Rollin ha an aod mat o tomm an devezh benn c'hoazh. Ah, just war, pe e oa an dud kerzhel ba strijoù, ba ruioù, te oa gant un toullad tud all ba mairie? Me oa bar mairie, diskuti gant Jean-Yves ha gant Morse ha gant Real, gant Han ha Kefrinec. Mais bah, d'accord en gant tout le dud, hein. D'accord en gant hem. D'accord en gant Real. Mais pezh 'meus pezh 'meus aon Jean-Yves er maer mañ euh, aon mefe peogwir he parkeier zo tal-kichen ha int retrede int retraitement e c'hwec'h c'hwec'h la n'eus din euh, pezh 'meus aon eo euh, ref he he zouar da furm da da rem quoi mais ah oa diont e oa oa he ni vion de stole oa kozit 'meus gantañ gwell manon kaozeet madan gantañ daoust e so mais pe 'neus bet pellgomz d'ar prefed da Bougenneg, da Lardan, bon, oa ziwall, oa ziwall. Diouzhtu, ur machin, vije ket klevet ken. An hini dic'hant, dec'h, da zeger d'ar beur, me gafni ar prefed ne larde pe Jean-Yves ar maer, mais Jean-Yves le camarade gant prefed. Fils de Comte eus o pezh mekanik a oa, ya, ya. a oa du-hont.
Ah, n'en kutet, n'eo ket bet gwell, car en 2 à la 5, oa soñj da zont, ma vefe klevet. met n'en ket klet hag-ez n'int ket deut. Ma tren graet en ket, me. Ha du-hont zo bet dispennet ur c'hlann gant Klet meus balour, balour zo bet graet. Ha ya, mais o ven gis, o ven dougent centimetre pe, pe, ya, pe perugent centimetre diamètre, bro, non, non, non, non, non, div segonde na vez skourr vel douar, hein, ven ket pell gante, hein. Un film menet déjà euh, Putain, il fait moyen d'or. Euh, Coser le rock.
Coser le rock. Coser le rock a discuté de hout. Car pe mek e gouvet. Euh, Zizo, a beizantet. Ziza ha trou. Ker n'en ket bard de l'art pléma au bon. Hein? Pe fez o... Pe vez la, sel deus a la pousset gant des, des jumelles, oui, en cos en mode veler zein brezonek. Euh, ah, vez ket git out. Me ma feus o voc'h, o vuzul, pe o hag pe, pe un trakt un trakt gant euh, gant un ton alizier, euh, a vez gelaouet. Mais ha dre-se, ma ma ma ne ma ne gaozez ket. Blam bet blam bet zo kalz euh, kalz paysanted n'eus bet n'eus bet gant malhureset. N'eus bet gant groug petrogis. Blam n'en ket ne gaozien ket kin, hein. Me me me vez gell vecho. Vije ler o veur da vel a veur hemad, me im im oa da gozil gant gant gant en all, gant en deus diwar mez. Ha ma vez ket kaozeet, ma vez ket espliket an traoù vel vagn, n'en vez problemoù. Ha pa welez traoù giz, memes tra, ac'h an bet, ac'h an graet ac'h an graet in in in in yet kal oc'h da natur kwa. Giz emañ ha me o lâret din on kozh eus ur lezennoù ha tout, bez' o lâret din Philippe Philippe Roland o lâret din dre ma faot oa ma vije problemoù gant pesticid ha tout ha koulskoude koulskoude bet 'm eus kaozeet pad pell on bet an tibi alies gant Medusen deus an MSA a zo kañser kañser ar gwizigl ha kañser ar prostat zo meur war beizanted evit ar re all, evit ar re all, met roin ket faot. Ne ran ket faot kavez ar c'hwezhed. Al lizher e vez c'hwezhet. Al lizher zo c'hwezh fall gantañ. An azot n'eus ket, NPK n'eus ket. Hein? Euh, non, da giz an tro. NPK NPK, azot, phosphore, potassium. Ludu. Ha me, gwell he lakaat, gwell he lakaat son mod tei, tei, tei beur pe tei hir pe tei mor, plas lak NPK. Hein? Mais bon, wech e lakaat kalz deonte. Hein? Met war se, war NPK n'eus ket c'hwezh. War NPK gant nitratet n'eus ket un. An efejoù vez gwell blavijoù war lec'h. Selahi klet peus un tamm reportaj a oa kreiz an tamm manifestad e oa bet e fin miz C'hwevrer e Kalak, aozet gant ar strollad Klañioù. Klet peuzi pennad kozh gant Juliette Cabasso-Roger deus ar media dizalc'h Splann, diwar goust an enklask diwezhañ graet gant Splann diwar-benn ar c'hlañvioù hag ar girjer. Ur pennad-kaoz da glevet penn-da-benn war Radio Breizh.bzh hag RKB.bzh. Keno hentañ!